Purahéi embosyve'a'i reteñúgui ajépa. Kyre'ỹva vece ñanerengueja oĩmbaite jeýma ñanendivekuéra avetidia guive día miércoles mitad de semana. Kay'uhápe purahéi ipu porã.

Ko'ẽ purahéi ñahendu ñambojeguaka ñande rembiapo hína kyre'ỹ ha tetia'épe. Ñemíne ningo ndéna ko ñande rembiapo ha kay'uhápe purahéi. Ha tapichakuéra ojesareko ñande rehe a través de las redes sociales, umi ape g̃uarã maiteirory.

Toguãicha jahai, ñamombe'u mamoitégui pe ñañohendu. Paiko ñande ko'ẽ angirũ Luis Alfonso. Ñande ko'ẽ porã bio. Kuehe la... de la farra. Oikope la farra kuehe Luis. La ñande programa 24 ary mote lleva. Domingo musical folclórico. Y ñande ñande angirũ Luis. Epa la...

ha ojehure akueche la negativa la me echo de la media hora la la once opa ongua Julio Ferreira la okanta ha doce por no la oho ha'e ha ou jey aje opávo la vivencia ku yvate ñahasáma ha'e okanta la bingo dominical ha che katu aike la once y media hasta la una vece ha miete Ha upéingo ohasa ko la vinko dominikán la opaimi kuri, opara'imi, upe oike omba'apo jey ha oikéma la once y media. Ha entonce che araha kué la che programa el diez de mayo guive amboguata de mba'éiko a primero de mayo, o sea que el dos de mayo del año dos mil diez guive amboguata kué once hasta la una pe media hora ropytu'uimi. Ha upéingo Ñekanta aja la bingo pe oho juñohẽndéi ahekove jey ha he'i che ka'ay Julio ndoiatúipa la ndaikesýipa la la diez la mañana hasta la once y media ha ikatu hag̃uáicha che arekóma aĩ la libertad aja a uno che erahasemi ohóga y a uno amiga a uno amigo che invitasemi oroho hag̃ua ro compartir ro día domingo en familia aje ikatu hag̃uáicha aja che ajapo upe avei entonces upe aja Dos mil dieciocho kaalete cinco áño upe ajeýma aĩ upe hague ko mes de enero-pe. Enero-pe oñepyrũ akã Venancio oñepyrũ akue aĩ arateĩ pyahéi. Ol mismo mes ha mismo hora ha'e oñepyrũ akue la ocho hasta la diez ha

Ko che visita kuri Paraguái mba'eteẽ ha Tupãma katu he'i omeĩ ñandéngo ña apytúo veinticinco ág̃a oñondivepa jey péicha jajeprokuráta hína jajapo peteĩ pequeño agasajo a los amigos locutores guaraní ha upéicha avei a los músicos angirũave a principalmente a los guitarreros y a los acordeón la ñande arpa pulpo ndojasa'íma ndajarekovéima arpista Karai Antonio Ñandeheja ha entonce jahekáta hína la vokua, la arpa, ikatu jajepoeka hína che guarã e'ỹ jasykañy yvypytã umípe oĩ hína ombokuvai vaia la arpa aje noahapytũmo'ãi ko la Antonio Vega-pe aje pero la ombokúi lo mitã la arpa ko javaléma hína angirũ a ver ha péva Tupã magatu he'ío yande neĩ oipermitíamo ñande ha ñaneresãimbáte jahávo Ikatuete hína jajapo peteĩ pequeño encuentro con los amigos locutores guaraní ha algunos patrocinantes de Domingo Musical Folclórico ha los músicos local ha ambue tapicha ambue pueblogua upéramo ha'e ivenvenido hína oke ko'ag̃a ko jaasociapa la músicokue aho ag̃irũave ápe. Jaheko hína Lulo Noguera omoñonda hína Kuruguaty pegua. Ha oĩma hína jasy kañy, yvypytã, viña ratimíva, akana, oñeorganisapa oho la ñande artista-kuéra. Ha entonces umíva rendápe ikatu ñaguahẽ ha ñainvita ichupekuéra ha ñajapo hag̃ua peteĩ guitarreada, acordeón. Ha ikatu vai ningo ñaenvia alguna nota aje, upéva oguarãngo oĩmbátama hína ñane ñane gobierno pyahukuéra, gobernador, los diputados. Mbohapy camindejuense, los miembros de la Junta Departamental, aikuaapáko che chupekuéra hína personalmente ha ikatu ñajapo chupekuéra una notami jahecháta ñanembojopói imíva, porque jepýko hína haber pe ñotoparã encuentro ojapo hag̃ua ko ko'ág̃a rupi jepy, porque jepy la combustible, tapicha oĩ amombyry ogastamante'arã combustible ou hag̃ua aje. Ha toso'ímante ha lajeiso umi arã, umi ã principal mente aje, ha umi ãngo la hepy aje ande he'gui la ipohýiva, pero ñañemoĩ ojoyke ha jajepepa ichupe hina tiempo domingo ñande pu'akáta py, ha entonces péva la che sueño hína la domingo musical folclórico jahupyty jey ha ñamboty jeývo Tupã Ñandejára Ñañandegueraha peteĩteĩramo ha jahofisypa jey oñondive, jajapóta hína pe avése akree ke ikatuha oiko hína ha jajoajudáramo, pórke la ndoia Rosónteko ndoikuaakamo'ãi he'i la omoĩmba hag̃ua la ofalta. Jahekatu jaipuru hína jey upépe la ñande rrádio populár lokál, pórke iporã la ñande rrádio lokál ko'ág̃a, ha ko'ág̃a toiporãvétama pórke Ojejapóma chupe enterrádo ha ikatúma niko ijaha ndoha'anga opa guarãvere. Upeichaite Luis Vicentevi. Héẽ, ikatúma. Ha iporã Luis Viceña ñohendu, iporã veve ajakay'úma, jakay'u vena. Akay'úma ha chesaludomi jateresa guaju, mba'éiko jateẽ ha napóte, mba'éichaiko aikomi, añámante ama'ãngo nde aĩ ja remokarapachã imba'éma nde kaa'y reína upérugui ha ka'a isola noveñítepa mba'eteko hína mba'éichapa oikomi upérugui, Ha noñehendujepi la cainsolándope ko homenaje a la ciudad ikumleaño'ỹ ñande ciudad-ína árabe. Ne, ne aitievéite ndojereportavéina. Héẽ, aikatúma ko jajekopa tei aipe'anga anive ha chesaludo chupe aĩ, mi gran tapicha trabajador, ha che maitei enterovete tapicha, el amigo Hermes, ñañeñanduka, ñeñerongopaite, hi'érme ñamopu'ãhéi ta'anga

Ha ñañohenói ramo ko okambia voi, okambia kyre'ỹ ome'ẽ ñande ikatu hag̃uáicha ñambokatu ñane rembiapo ajépa. Ha tapichakuéra oñainteresáina Facebook rupi, Facebook rupive ajépa, maitei rory. Bueno, peteĩ jaguerekóta una gran feria de comunidad originaria. He'i ñande yvy ajépa El amigo Ricky Aquino, este día local frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Oime ramonde reikumbyse, reikumbyseina mamón. Re'uséramo mamón neajepa. ¿Y acaso con mamón? Ndaijujuvei imayma oĩhápe, ha jaguerekóta pyhareve upépe mamón, mijepa jepéva. Ha péicha vai jaguerekóta banána ha ñande pakova, ñande pakovaite, iporãrã ñande pakovaiteva. Ha upéicha vai jaguerekóta jety, pehendýpe hína, mba'épa jaguerekóta hína. Pehókena, pehókena, upépe jaguerekóta ñande mamópe iporãite rehegua he'i. hepa jepéva frente a Ministerio de Agricultura y Ganadería, Kuruguaty. Este día a las siete guive oĩvéta, oĩtama hikuái. Bueno, ñañoha'arõta. Ñaharãta la ñande seguidores kuéra katu oho. Aiporãko una vez oña compartido, oñandivekue hína jepa a través de la página, a través de YouTube, ñaimempaite hína. Aiporãko ñande jajeporekave purahéi reve ñamokyre'ỹ ñane rembiapo este día, día miércoles, mitad de semana jeýma, jahaite jeýma ko hese, ñande purahéi.

Mãi ko tio. Namoitéi, namokaja'y simpatikoite oñembo'y ápe amo. Amóva piko? Sí. Nagana tio, amóva niko ikarimbami, anga mba'e piko che potáta amóva rehe. No mba'e piko he'ise la ikarẽ pero iplata hetángo che sobrina. Añete piko ere? Sí. Pero ama'e porã ko ese tio ha'etáicha ko ku ichurro iperei, ama'e vino mba'éichapa ijoky ha typykua ha mba'e hecha. Muy simpático, yo ko ikarãichita presentánde la che sobrina. Añetéi, ehe, pe aiko la ne sovina la pínta iporãitereíngo la ne sovrina che tio. Péa ha'e hína. Ehe, che tio ranga'u. Nde ha y cómo se llama señorita? Lidia. Y vos? Lidia, ay qué lindo. Y yo soy Caresí. No sé si podemos bailar un poco. Eh, sí, pedimos cachaca o bailamos nomás esta música paraguaya. Y vámonos nomás a bailar la música paraguaya, una eh. polka. Ah, ñañi, esta para guaraní me da castellano. Ah, ñañi, esta es la guaraní, me paraguayo y pesa. ¿Y por nada? Ay, xénigo xerendy porã ku'i lucero amambe uporãitéta mandivoi ndéve. Xéningo ymaitereima voíntero guereko ñepyrũ hague chepy'ápe ku'en páchoicha. Péro nañanemaietéva oĩnte ni gua'uhápe aikuaauka ndéve, akyhyjeterei g̃uírã nde pochy rei guasu mba'éramo g̃uarã chendive ha apyta che tarova. Areko pe, nde po ningo ho'ysãiterei mba'e reñemondýi mba'e piko. Ha por más que sea che mombyrymíi vivero guerekóva voínte che resápe ku tesãpe'ũicha, cheñomínte aikuaáva porque Rorrespetaitereivéva oĩnte ka'ỹtãraitýgui. Heko'ág̃a naaguantavéintema, pórke añandu osoróta che korasõ aguero kirirĩnteramo aiko ahávo ko mborayhu ijapyra'ỹva nderehe añandúva. Emombotavẽna pende po, e'ága, ehupivẽna chati'ýre ngoyengaramárõ. Ñandejára Itéleko nda'éi ndéve, péro una vólsa imédia santo ku'i kuemimi rehe, ikatuvéiva oĩnte ko rohecha ñepyrũ guive roipe'a che a'ỹ. Kangui kuky rupi apire tujáicha. Ha opa umívare ha'éma jepi che jupe, Noimeichene poku nde mba'e ha'e hína la che kotíllape henguejararã, ajevérõ la peichaite peve ku igorra de lána vaicha che akãraku vai eterei nde rehe, ha najuhuvéiva voínte mba'eve ikatu va'erã che mbyesarái nde hegui pyhare ha ára. Ay, anína che jopyeterei nde jehe, pues ñevéna che hegui. Ha añetetehápe ko ha'e ndéve. Che rendy, oiméramo jepe nde rejerovia guasu ihína che rehe kómo ke la che karẽmi hamba'e. Ha he'íva ku ñe'ẽ la pínta ningo e lo deméma. Ikatu erã nga'u ra'e anohẽ ko che korasõ che juru rupi amoĩ ne renondépe rehechámandi hag̃ua nde resakue teete rupi voi mba'eichaite pevépa roguerohory ha rohecha ramo. Ha sapy'ánte upéicha huila rejepy'amongeta porã ha chemonereiguasu mba'éramo, jareikuaáma, che mamo oimehápe ha áha apu'ã va'erã nde reheve ha atyryry va'erã nde rapykuéri kuvakara'ỹsáicha ha aiko va'erã nde revikuá reju nde ru hovýicha. Ha pépevéntema amombe'úta ndéve che py'a reñandu, pórke Naaguantaveietéma ko hakuvopa ojuhúva cherehe ojekytývo cherehépe nde pire kyrỹi. Aikuaaséntema mba'épa resolve ha ñaemombyky hag̃ua la tromposa ajaha oimehápereíntema jahykuaávo ñane mborayhu oñokorasõme. Irũva, chembapuraiterei ningo ipahápe. Che katu nañentremeteseveieté voi la kuimba'ére. E'a, mba'ére piko? Ha che mala suérteterei ningo. Añetéikuri, mba'éiko ojehu mba'e ndéve. Ha che ningo dos vécesma amenda. Ha'e una vé katu añamanseva'ekuéra porã kuri. Ha los tres vése la che méno omano che hegui. Haikuépe, nde mba'e mba'e piko nde reguereko? Ndaikuaái ko mba'épa la rekóva, péro oje'e ningo aipo che vos jepara. Mba'émbo upéva he'i, che vos jepara, he'i chéve. Péva chéve che mbo dipara. Aráka.

Héramo ñañohendu, hína ñamomaitãikéna. Ñaharõi ne la kase ñanenunga jajapa ovymi nde la kase katu hag̃ua ha ñahenduka jey ñanenungape la kasepu. Héramo jaguereko hína ikatu ñamog̃uahẽ hína. Ajépa, ápe ñande mba'apoha rendápe. Ñande irũ kasíke, ñande rehecha, ñande rendu, mba'éiko ikasíkena. Mai tiro de guan, casi que. Ya sale cope o ñende reina. Ñende tiro. Casi que. A pesar que ñende no ñende reina ha o jai. Ñende ñende rendu jaina.

Omakãrechi. Esmera omo'ã gueteri chokre ñande hendy mercado municipal pe y mai tiro chokre karai. Yare ko ñande audio mai tei ña hendy mina. Como el siempre ñande rendu ñande reza. Buen día Ben, buen día de ñande rendu hora kuera pe che mai tei Luis Alfonso pe guarã hendu kyrei pave pe ma avei hina. Gracias mante por el saludo Luis ha don Solano ikatu reporandu ha'éko la estrella ohóma mba'apoha rendápe ha'éko reko pe engorde cría y engorde de animal hína ajéva ha ha'e la estrella osako'i mohoite mokõime nohendu hína Icamioneta rire la ñane programación ha hablando de don Solano oikotevẽ ko peteĩ empleada ha'e vaka oñami varã ha oĩ peteĩ kuñakarai guapa omba'apo vakue kui ore ndive ha héra la kuñakarai Regina, Palma la ijapellido péicha ha'e doña Regina rehendu ore renoimi ore número pe ág̃a al ocho dos siete setenta ocho ocho seis pe. Ha nde faltaitei kuñakaraigua pande nde valetemi voi repu'ã ha rentendepaite ko asunto de animal hína ha nde faltaitei hína pe don Solano orreklama ne presenciare hína ha oiméramo rerendumína che renoimi che mbyryñe'ẽ popeguápe ha avy'aiteíta la ñaĩ en contacto ágã. Ha che katu avei la hendusete peteĩ família ore ai ág̃a taha'e ha'e ante oĩva família ore igustoitei ha siémpre aĩ japysaka pe hína voi etemi apu'ãkuri jakái upáma che hína péro rosegi hína ápe rohendu hína Vilma Graciélandi ápe arrepasáma che píso hína ha ahendu hína igustoitei ñane prográma kómo de siémpre. Néi, ohuyente ña Teresa pecha ña Teresa mborygujagui vai ñane momaitei ima ha aja. Oje'igui ima pu'ã he'i ha ohendu hína tembiapo ha'éva kai'uhápe purahéi. Ha heta kytenduhára oĩ komo siémpre ñande rehe jepysakápe, jesarekópe. Tachakuéra ñande rehecháne atraves de TV Vox, ha péicha he'i atraves de Youtube, atraves del Facebook, de la rrádio. Ñapeguarã maitei rory.

Ahuy jendeve. He'ive che ñanangirũ Panfilo Portillo ha como siempre ñane rendu. Bueno, he'i pronto ñambo umi ñande resultado de los partido ajepa. Ña handu ka'i mimi jepon ñande nuga vena, oime mira la colabora ko ñande la ñande rifa ve. Oĩmimíla okolabora hague ñanendive ajépa ou kuimba'e porã ko la hénte. Siémpre ñame'ẽchokagui jevetéma nde ajépa. Oĩmimi hague la okolabora ajépa ou ojogua ñandehegui la ñande rrífa ha ñame'ẽ agui jevete, agui jevete, agui jevetéma nde ajépa. Mboéno. Ha ikatu hína jahupíta hína ñande página kuérapa oikuaa pavãi kuri ñanereinukua ma'ãma'ãpa nohẽ. Ipo'a ñanereinukua hína jepa la ñande sorteo reve kuy. Ñane 500 mil ko oho Micaela Aquino ha'e ipo'a la 500 mil ha'e eh, alumna de Cefá. Cefápe oñevendia hígui la ñande rífa ha ipo'a ha'e quiniento mil reve. Bueno, ha péicha ñambokatúina, ñambokatúina ha ñañopytyvõkena tenduhára. Ñahendujéma la ñande partídogui ñamoĩmi jeýma la ñande internet ha ñajopytyvõkena káda ve ke ojejapóva ũ mba'erã'ỹke ñañopytyvõ ikatu hag̃ua che ñamombarete la ñande rrádio. Péicha mante ko jagueraháta tenondéhina ja pejekuaaha chuguaha piko ohepy he'iháicha eh karai Eladio ojepa ja apakapaite lu y naipoi ojeregala ñandeve. Ha iporã ja kolaborai mimi la ñande radio ndika avei ko ojejapo la rifa un sorteo'i. Ja kolabora jajogua ha ñañopytyvõ. Ña Teresa ojapoháicha ña Teresa iguapaitemi kuñakarai ha emombyry ja'e ou ha okolabora ñande radio ndive.

Bueno. Oĩporãpa hína, ñande jejapóta hína ñande kakai'uhápe purahéi ha jave ikatu hag̃uáicha ñanekyre'ỹ ha voi jaju ajepa, komo siémpre káda mañána pyhareve javéramo ñambokatu ñane rembiapo. Atyja jaguereko partído del Cerro Porteño, el partído luqueño a las dieciocho óra ñahendúta. Ha péichapa itakuary guarani a la veinta, treinta. Katuete ñahendu hína la ndapyharetereí va'erõ moõjapa. Eh, ñambo'eguýkuri hína japa resultado de los partidos Guaireña Libertad. Libertad ganó 2 a 0 a Guaireña. Olimpia va empata 1 a 1. Bueno. Ahí por ahí.

Modista, oĩmbaite gueve, oĩmbaite oĩ la mercado municipal pe ja'e moĩngo. Oĩmbaite gueve. Sí, pues. Oĩmbaite no gueve.

Loiko, loiko aina. Bueno. Ña gente no pura hate el rubio por ha ña te aru pio ña de papá jaco era mo. Ña ño gente llega a partir de las 5 de la mañana.